Соңлаган сөхбәт. Поэма. Укый автор Сания Әхмәтҗанова. Беренче милли актрисабыз Сәхибҗамал Гыйззатуллина Ворская истәлегенә багышлыйм. Сәхибҗамалның ак шәле, Ерак еллар томанында. Киек казлар юлы сыман сузыла якты кыйблаларга. Роберт Әхмәтҗановның Сәхибҗамал дастан поэмасыннан. Утыр әле, Сәхибҗамал туташ, бер сөйләшик дөнья хәлләрен. дияр идем. Идем, булса икән, вакыт агышларын кире борып, очрашуның табып әмәлен. Бу егетлек сиңа кайдан килде, кураш буйлы нәфис туташка? Көзге төннең җелегенә үтеп, бозлы яңгыр койды тоташтан. Ефәк шәлдән, юка пәлтәдән мин чыгып чапмак булдым урамга. Мин, янәсе, Сәхибҗамал кебек чыдармынмы җилгә, буранга? Үзем булып Төп-төс калырмынмы, йолыксалар килеп як-яктан. Сәхибҗамал була алырмынмы? Тән эшүе бер хәл, кан каткан. Кемгә? Әйтмим. Ә бүгенгә минем йолдызым бар, табынырлык булып җан аткан. Нинди максат сине әйдәп барды? Ачлык тырнагыннан аралап. Чор вижданы, ал татарын төбәп, чатта торган чакта сагалап. Сәхиб Җамал туташ шәле кебек кыйблалардан иңә ак томан. Колагыма килә көр тавышы. Һәрбер сүзе актрисаның гаярь холкы кебек. Үзе кырыс, үзе хак туган. Театр, сәхнә, иҗат. Әйе, сәхнә, тормышымның бөтен мәгънәсе. Максатымнан кире бара алмады бай кияүнең купшы вәгъдәсе. Күз алдыма килде. Тормыш сәхнә диварында би, замананың залим шәүләсе каһкаһәләп көлә. Әмирханнар фатихасы белән милли сәхнә җылысына сыена. Япь-яшь кызның җинак гәүдәсе. Мин уйнадым. Әмма чын барлыкны уйнамадым, юк, мин яшәдем. Урамнарга чыгып, шәрран ярып, кычкырасы килгән чагымда да ирен тешләп түздем, дәшмәдем. Милләт ахын илттек без меңнәргә, Бәгырь туны аша үткәреп. Зыбанидан зекер теләнмәдек, Заманадан хәер соранмадык, Кулда йөртегез дип күтәреп. Ачлык нәрсә? Ничек аңлатыйм соң, Төн күзеннән Кургаш бакканын бер кыек сүз өчен цензураның бәгыреңә төбәп атканын. Татар аңы яктырудан куркып, сәхнә белән халык арасына шымчы шәүлә сузылып ятканын. Дисең дә бит. Әмма сорауыңнан син, туташым, никтер качасың. Шул ачлыкта сезнең яшьлек үткән, җан осралган, ничек акчасыз? Акча белән шыр тиле дә эшли. Ә син көнит сукыр тиенгә. Шулай көрәшеп тә яшәмәгәч, яшьлек, димәк, узган тигенгә. Ник әйтмисең, горур актрисабыз соң калфагын салган ломбардка. Иптәшләре ачтан үлмәсен дип. Бер чынаяк чәйлек тиеннәрнең чарасыздан саткан киемнәрнең хакы тиң бит миллион миллиардка. Онытыгыз. Юк. Онытмас тарих. Ә бит аңа ул чак булган икән, тулган икән бары 19. Миңа да бит өч кат, нәкъ унтугыз. Шигъри сәхнә яулыйм, эш тыгыз. Калфак киеп, челтәр шәл япкач та, кем әле без? Ипләп алкышлагыз. Чү, туктагыз, зурдан куптыгыз. Гөрли казан. Неон утлар яшни. Эчтән генә әйтеп уй теләгем тәңкә ташлыйм җырлы фонтанга. Тукай аның исемен ташка уйган. Исәнбәтләр Гөлҗамалны куйган. Ябык тарих ачкычларын җуйган. Чор безнеке, диеп мактанма, чор безнеке, әмма җыр кемнеке? Беренчеләр бага күк багыннан, киек казлар юлы ягыннан. Сәхибҗамал сәхнә даулый кабат, Көлдән калкып, хәтер кабынган. Әби, әби, кемнәр бу рәсемдә? Аларны син түргә элдеңме? Менә монысы Сөембикә, улым. Сәхип Җамал монысы, күрдеңме? Беренчеләр, бердән-берләр болар. Хан бикәләр, асыл бикәләр. Без онытсак әгәр элгәрләрне, алар рухы безгә үпкәләр. Таркатмаган алар үз ханлыгын. Һәм сатмаган иман байлыгын, Ир-егетләр күтәрә алмас йөкне, Иң каһәрле юлны сайлаган. Мондый ак шәл әби синдә дә бар, Калфагың да шуңа ошаган. Бу ханбикә сирәк бикәләргә милләт кызларына чырлар әле, бәя бирер, улым, ышанам. Якты кыйблаларга җәелә таң. Челтәр шәл күк тоела, томаннар. Киек казлар юлы сәйярларга. Сөембикә, Сәхибҗамал кебек ил кызларын әле бәяләргә. Акыл җитеп, бер көн кыярбыз. Нурлар белән чигеп исемнәрен, Йолдызлардан коеп хөр сыннарын. Мең еллыклар чиген кичеп чыгып, Мәңгелеккә хәйкәл куярбыз.